غمگین سائیں بہوں شکریہ تھوڑا ہمیشہ شاعری دے وچ نویکلا انداز رہ گئے شالا جیو اور غیور سائیں آدن سنو سنو بے زبان لوکو سنو سنو بے زبان لوکو ذرا ذرا ہن مزاج بدلو سٹو فرونا دے محل سارے وݙیرے شاہی دا راج بدلو۔ منگو منگو حق انہاں توں اپݨا۔ الا الا تے سماج بدلو۔ اے سر جھکاوݨ دی ریت چھوڑو۔ خدا دے ناں تے رواج بدلو۔ جنہاں دے پیریں تے ڈھہندیں ڈھہندیں ضمیر وی بے زبان تھی ڳئن انہاں کوں آکھو جو حق گھنݨ کیتے ساݙیاں نسلاں جوان تھی ڳئن۔ شاعری دی نشست اپنی توڑ کوں پنڈی اساں ڈوجھا سیشن ہے گفتگو دا اور میں سب تو پہلے گزارش کریساں سماجی شخصیت ہن پاکستان پیپلز پارٹی بہاولپور دے صدر ہن اور بہوں سوہنے بندے سارے بہوں سوہنے دوست تشریف گھن آسن سئیں ملک امتیاز احمد چنڑ سئیں اور غیور سئیں دی شخصیت اور شاعری دے حوالے دے نال اور اج دی نشست دے حوالے دے نال گال کریسن سئیں ملک امتیاز احمد چنڑ سئیں

دا ناں غیور بخاری سئیں دا ناں بڑے گھٹ لوگ ہوندن جیہڑے اپنے ناں دے معنی اپنے نال وجود دے وچ رکھیندن اے غیور وی ہن اور سادات وی ہن ایں ماء دھرتی دا اے غیور پتر دے نال میرا بچپن دا تعلق ہے اور اساں وی جیلے دھرتی دی جدوجہد چھوٹے لا توں شروع کیتی تاں جیندے افکار گھن تے اساں محفلاں اچ ویندے ہاسے جیندے افکار دے ذریعے اساں لوگاں کوں آگاہ کریندے ہاسے حقوق دی جنگ اچ ساکوں الفاظ دی ضرورت پوندی ہئی تاں خدا دی قسم غیور دیاں نظماں غیور دے افکار غیور دی شاعری ساݙی قوم کوں جڳیندی ہے۔ میݙے کول غیور سئیں مبارک باد دے مستحق ہن کہ انہاں دی وجہ توں وسیب معاشرہ کافی حد تک اویئر تھے انہاں حالات نال انہاں معاملات نال اور اج انہاں دی گالھ دے ذریعے انہاں الفاظ دے ذریعے اساں اپنی گالھ ایواناں تک گھن گئے ہیں نہ تاں اے چولستان توں اٹھن آلی شاعری اگر ایندے تے طاقت نہ ہووے ہا تاں اج سارے اساں جیڑھے جمع تھے بیٹھے ہوں آں انہاں کوں خراج تحسین نہ پیش کریندے بیٹھے ہوں آں۔ ایسا شاعر ایندے واسطے جتنی تعریف ہے گھٹ ہے تے اللہ انہاں کوں لمبی زندگی ڈیوے اپنی رحمت نال۔ بہوں شکریہ سیں جناب ملک امتیاز چنڑ صاحب گالھ کریندے پئے ہن اور غیور سئیں آہدن انہاں کوں آکھو اساں تہاڈے غلام تھی تھی کے تھک گئے ہیں انہاں کوں آکھو اساں تہاڈے غلام تھی تھی کے تھک گئے ہیں۔ انہاں کوں آکھو جو ذلتاں دے زہر وی پی پی کے تھک گئے ہیں۔ انہاں کوں آکھو جو ہنڑ اساں لوک ہوٹ سی سی تے تھک گئے ہیں۔ انہاں کوں آکھو جو زندگی دے عذاب جی جی تے تھک گئے ہیں۔ انہاں کوں آکھو اساں تہاڈے ستم کڈاہیں بھلا نی سگدے۔ اساں ایں سر کوں کٹا تاں سگدوں مگر اساں سر جھکا نئیں سڳدے۔ میں ملتمس ہاں بہاولپور دی خوبصورت شخصیت اور غیور سئیں دے نال انہاں دا ہک پراݨا تعلق ہے اور ٻہوں ہک وݙا ناں ہے سماجی حوالے دے نال انہاں دا تشریف گھن آسن راݨا عامر شہزاد سئیں اور کجھ سانجھ کریسن غیور سئیں دے حوالے نال جناب راݨا عامر شہزاد سئیں۔

تے غیور بخاری جیں طرز دا شاعر ہے او بہوں پہلے میرے خیال اچ ڈیزرو کریندا ہے کہ ایں طرح دے تقریبات اوندے واسطے ہک نہ ہووے کئی تقریبات ہوون ہک ڈو گالھیں جیڑھے میں اتھاں کرن چاہنداں شاعر شاعر کریندا کیا ہے جو پہلے تاں او زندگی کوں سمجھدے بعد اچ او زندگی ڈوجھیاں کوں سمجھیندے یعنی پہلے اپنا مشاہدہ اوندا بہوں چنگا ہونا چاہیدے اونکوں زندگی نظر آندی ہووے اونکوں تصویر دے ݙوہیں رخ بلکہ ہݨ تاں آہدن تریجھا رخ وی اونکوں نظر آندا ہووے تے اوندے بعد جیڑھا ہے نا ول اوندا کم اے ہوندے کہ اوں تصویر کوں او معاشرے کوں ݙکھیندے لیکن ایں کم دے وچ ضروری ڳالھ اے ہوندی اے جو اوندی ڳالھ سوہݨی راہوے۔ او ڳالھ کوئی ݙیکھو فلسفہ ہے فلسفے دی کوئی کتاب پڑھو نا عام آدمی کوئی پڑھݨ شروع کرے تاں ہک صفحہ ݙو صفحے پڑھسی تے اوندے بعد رکھ چھوڑے سی جو یار میں بور تھی ڳیاں شاعری جیڑھی ہوندی ہے نا اوندے وچ فلسفہ ہووے توں بور نی تھی ونڑیندی تے شاعر جیڑھا ہے نا او خشک گالھ کوں مرغوب بنڑا تے لوگاں دے سامنڑے پیش کریندے۔ خشک فلسفے کوں ایں طرح پیش کریندے جو اوندا سنڑپ بہر آ ونجے تے غیور بخاری وی یقینی طور تے انہاں شعراء دے وچ شامل ہے کہ اے ایندی شاعری دے وچ دل دی گالھ، اپݨی گالھ، میں دی گالھ، محبوب دی گالھ، محبوب دا حسن، اوندے زیورات، اوندا ٻئے چیزاں نظر تاں آسن پر بڑے گھٹ۔ ڈوجھی گالھ جیڑھی ہے کجھ الاس سانولا معاشرے دی گالھ ماحول دی گالھ غریب دا ڈکھ انسان دا ڈکھ او ایندی شاعری اچ او باقی او جیڑھی میں دی اندر دی گالھ ہوندی ہے نا اوندے کنوں کتھے ہی زیادہ طاقتور ہے لیکن او اوندے ایندا ایندی خصوصیت اے ہے جو اے او جیڑھے کجھ الاس سانولا جیڑھے ویلے آدھے نا تے ݙیکھو اصل اے تازہ پے نا او اوہ فیض آلی ڳالھ اے بول قلعہ بازادیں تیرے لیکن اے جیڑھا سانول اے نا اوندے وچ ایں دھرتی دی مٹھاس ہی موجود اے تے ایندی جیڑھی غیور دی شاعری اے نا او معاشرے دا ݙکھ اوندے وچ نظر آسی اوندے وچ غریب آدمی نظر آسی لیکن بڑا سوہݨا نظر آسی۔ او ݙکھ کوں سوہݨا بݨا تے پیش کرے تھی تے ایہا ایندی جیڑھی اے سب توں وݙی خوبی اے روانی برجستگی بڑا رواں کلام ہوندا ایندا تے ٻہوں سارے شاعر ہن اساں کݙاہیں کوئی مصرع خود وی آہدیاں تے ول آہدیاں یار اے مصرع اڑ ڳئے تھوڑا جیہاں جیڑھا اے نا اینکوں سدھا کروں تے روانی تے برجستگی جیڑھی ہوندی اے نا او شاعر کوں عطائے ربی ہوندی اے۔ او میکوں یاد اے ہک استاد دے سامنڑے کوئی شعر سنڑایا گیا تے سنڑاونڑ آلے نے آکھیا سئیں اقبال دا شعر ہے تے استاد جیڑھے بیٹھے ہن انہاں نے آکھیا یار اقبال دا شعر تھی ہی نی سگدا اقبال دا شعر بہوں رواں ہوندے اقبال دی شاعری جیڑھی ہے نا او بہوں رواں ہوندی ہے اے مطلب قدرتی عطا ہے اوکوں کہ او جیڑھی وی گالھ کریندے او بڑی روانی تے برجستگی نال کریندے۔ تے غیور دی شاعری وی ایویں ای ہے۔ ایندی شاعری دے وچ روانی، ایندی خوبصورتی، ایندی خوبصورت گالھ بڑے خوبصورت طریقے نال ڈوجھیاں تک پجاریندے۔ اللہ تعالی ایندی صحت سلامتی برقرار رکھے۔ اللہ تعالی ایندے زبان دی چاشنی برقرار رکھے تے اینکوں ایویں ای اچھے اچھے شعر آکھن دی مزید توفیق ڈیوے۔ سارے دعاواں ایندے نال ہن۔ تہاݙی سماعت دا ٻہوں ٻہوں شکریہ۔
ٻہوں شکریہ سئیں اور میں پیار دیں بے رحم اداویں کولوں ݙرداں میں پیار دیاں بے رحم اداویں کولوں ݙرداں پاڳل ہاں محبت دے پچھاویں کولوں ݙرداں اور دھرتی دے خداویں کوں منیندا تاں نمہی میں دھرتی دے خداویں کوں منیندا تاں نمھی میں ایں دور دے فرعون خداویں کولوں ڈرداں اور توں سیپ کڈھیندیں تاں میڈا پوکھوں نہ پاویں توں سیپ کڈھیندیں تاں میڈا پوکھوں نہ پاویں کئی سال توں میں آپنڑے ناویں کولوں ڈرداں اور مولا میں تیڈے رازاں توں واقف نمھی لیکن مولا! میں تیݙے رازاں توں واقف نمھی لیکن بے موسمی بارش تے نناویں کولوں ݙرداں۔ پر تاریخ دے کجھ ورق میں جئیں ݙینھ دے پڑھے ہن۔ صحرا توں میں آندیں ہوئیں صداویں کولوں ݙرداں۔ پر غیور! میں ایں دور دی بے موسمی رت ہاں۔ غیور ایں دور دی بے موسمی رت ہاں یوسف وی نمھی ول وی بھراویں کولوں ڈردا ہا اور میں ملتمس ہاں اج دی تقریب دے ساڈے ڈو مہاندرے مہمان خصوصی ہن سئیں

میاں عتیق احمد صاحب ڈائریکٹر آرٹس کونسل دا انتہائی شکر گزار ہاں کہ انہاں ایں دھرتی دے پتر، ایں دھرتی دے ہک عظیم فنکار، ہک عظیم تخلیق کار اتے شاعر سئیں غیور بخاری سئیں ہوراں دے اعزاز اچ اے تقریب رکھی اے اور ایں دھرتی ذات کوں جیڑھا حق ملݨا چاہیدا ہئی، جیڑھی پروموشن ملݨی چاہیدی ہئی، جیڑھا اعتراف تھیوݨا چاہیدا ہئی سرکاری ادارے دی طرفوں اوندے واسطے انہاں انیشیٹ کیتے اور ایک وڈا کم ہے جیویں درانی صاحب فرمائے یا پہلے ایک دوست آکھ گن کہ پہلے تھیوݨا چاہیدا ہئی بہرحال میاں صاحب دی مہربانی ہے میاں صاحب چونکہ ایں دھرتی دے لوکاں نال زیادہ واقف کینی انہاں کوں پہلی دفعہ موقع ملے سارے سرائیکی وسیب اچ سرو کرݨ دا۔ تاں میاں صاحب ہوراں ہݨ گراس روٹ لیول تک ونڄ کے لوکاں کوں ملدے پن، اتھوں دا کلچر، اتھوں دا ہیریٹیج، اتھوں دا آرٹ، اتھوں دا کرافٹ او سب کجھ پریزرو کرݨ دا سوچیندے پن، میاں صاحب دا اے احسان ہے کہ انہاں ایں دھرتی کوں اون کیتے، ایں دھرتی دے فنکاراں اور تخلیق کاراں کوں اون کیتے لکھ تھورا سے میاں صاحب، اللہ تہاکوں خوش رکھے، تہاکوں ڈھیر توفیق ݙیوے اور زیادہ وقت ݙیوے تہاکوں اتھاں خدمت کرݨ دا۔ غیور بخاری دیویں سارے بھرا ملک امتیاز چنڑ صاحب آکھیے کہ اپنے ناں تے راہیں غیور اور غیرت مند ہن کڈاہیں کہیں لابی دا حصہ نی رہ گے ہک وڈے آ پیو دے وڈے پتر ہوون دا ثبوت ڈتے انہاں سئیں پرسوز بخاری ساڈی دھرتی دا ہک وڈا شاعر ہائی انہاں دے فرزند ہووݨ دا اعزاز اور ادبی جانشین اعزاز جانشین ہووݨ دا اعزاز انہاں کوں حاصل ہے اور انہاں اوندے اتے اپݨے آپ کوں پورا لہاوݨ دی کوشش وی کیتی ہے ایویں ساݙے سرائیکی دھرتی دے عظیم انقلابی شاعر سئیں خورشید بخاری ہوراں دے اے بھتریجے ہن تاں او انہاں کوں ادبی جیڑھا ورثہ ملے انہاں کوں اوں ہک جائیداد دے طور تے آپݨے کول نہ صرف اوندی سانبھ سنبھال کیتی ہے بلکہ اوکوں اڳوں تے وی ٹورے اور آپݨا ہک الگ مقام پیدا کیتے تاں غیور بخاری ساݙا ہک وݙا تخلیق کار ہے جئیں آپݨی تخلیقات دے ذریعے آپݨی شاعری دے ذریعے آپݨے افکار دے ذریعے ہک جہان کوں متاثر کیتے۔ ٻہوں شاندار شاعر ہے جیویں پہلے دوست گالھ کر گن کہ انہاں ساݙے دھرتی دے ݙکھ بیان کر کے اتھوں دے لوکاں دے جذبات کوں آواز ݙتی ہے الفاظ دا چولا پوائے ہر بندہ اپݨے دل دی گالھ نی کر سڳدا اپݨے ݙکھ بیان نی کر سڳدا اے کجھ لوکاں کوں اللہ سئیں اے اعزاز عطا کریندے اے وی خدا دی ݙتی ہوئی ݙات اے غیور بخاری انہاں خوش نصیب لوکاں دے وچوں ہے جیہڑا کلھے ہک چنڈ اچ ٻہہ کے نی روندا بلکہ اپݨے ݙکھ کوں وسے وی ݙکھ بݨا کے ساریاں کوں اوں اپݨے ݙکھ اچ شامل کر گھندے۔ ایہ ایں دھرتی دا حقیقی نوحہ گر ہے، حقیقی ترجمان ہے ساری دھرتی دا، ساݙا دماغ ہے، ساݙی زبان ہے، اور انہاں ڈکھاں دا اظہار جیڑھے سوہنڑے طریقے نال انہاں کیتے او بہوں گھٹ مثالاں ملدن ایں حوالے نال اور انہاں بڑے شاندار طریقے نال نہ صرف وسیب دے مسائل بیان کیتن بلکہ انہاں دی شاعری اچ موضوعات دے حوالے نے ہک رنگا رنگی موجود ہے ڈائیورسٹی موجود ہے انہاں ہر طرحاں دے موضوع کوں لفظاں دا روپ ڈے کے اپنڑی فنی پختگی اور اپنڑا کمال ڈکھائے۔ بھانویں او روایتی موضوعات ہن جیڑھے ساڈے چلدے آندن، محبوب دی سراپا نگاری ہے، محبوب دے نقش و نگار دے حوالے نال تعریفی شاعری ہے، بھانویں روایتی ڈوہڑے دے موضوعات ہن، بھانویں ساڈے ڈکھ سکھ ہن، ساڈے پریشانیاں ہن، ساڈے مسائل ہن، غیر گڑدھال ہن یا بھانویں جدید موضوعات ہن، انہاں ہر طرحاں دے موضوع کوں اپنڑی شاعری دا حصہ بنڑائے، ہک جدید انہاں دا او موجودہ جیڑھا ساڈا سوشل میڈیا ہے اوں حوالے نال انہاں دا ہک شعر بڑا شاندار ہے۔ اے فرمیندن کہ روز لیندے اݨ سوہی تصویر او ڈی پی اتے۔ لو روز لیندے اݨ سوہیں تصویر او ڈی پی اتے روز ہک پتھر نواں سینے تے رکھ ݙیندا ہاں میں اے یعنی جدید جیڑھی ساݙی سوشل میڈیا دی زندگی ہے ایکوں وی انہاں اپݨی شاعری دا حصہ بݨایا اور ایندے نال نال تساں ݙیکھو جیڑھے ساݙے روایتی موضوعات ہن بڑے لطیف اور نازک جذبات ہن انہاں کوں کیویں لفظاں دا روپ ݙتے انہاں او فرمیندن غیور بخاری سئیں کہ کݙاہیں سمندر دی مݨ تے آویں تاں ساݙی سک دا خمار ݙیکھیں کݙاہیں سمندر دی مݨ تے آویں تاں ساݙی سک دا خمار ݙیکھیں اچھلدیاں چھولیاں تے پیر پاویں توں بھا تے پاݨی دا پیار ݙیکھیں اچھلدیاں چھولیاں تے پیر پاویں توں بھا تے پاݨی دا پیار ݙیکھیں ایویں ہی حوالے نال ہک ݙوہڑا ݙیکھو کہ بھلا ݙسیجے تاں کیا ݙسیجے۔ بھلا ݙسیجے تاں کیا ݙسیجے تیݙی طلب بے مثال شئے ہے تیݙی طلب بے مثال شئے ہے تیݙے لبیں دی لطیف خوشبو اساں کیتے لازوال شئے ہے تیݙے لبیں دی لطیف خوشبو اساں کیتے لازوال شئے ہے نصیب تھئی ہے تیݙی نظر تاں اساکوں محسوس تھئے وے سانول سانول کوں کیݙے سوہݨے انداز نال جیویں درانی صاحب فرمائے کہ کجھ الا سانولا دے وچ او درد وی ہے اور زبان دی چاشنی اور مٹھاس وی ہے۔ نصیب تھئی ہے تیڈی نظر تاں اساکوں محسوس تھے وے سانول گلاب بھانویں گلاب ہووے رابیل دا پھل کمال شے ہے گلاب بھانویں گلاب ہووے۔ رابیل دا پھل کمال شئے ہے تے ایہ انہاں دا فنی کمال ہے، فنی پختگی ہے کہ انہاں ہر طرحاں دے موضوعات کوں ٻہوں سوہݨے انداز نال، من بھاوݨے انداز نال بیان کیتے تے میں کوئی چار صفحے لکھ آیا ہم لیکن ٹائم تھوڑا ہے اور ایہ انہاں چار صفحیاں اچ ایݙا وݙا شاعر سما نی سڳدا۔ ایہ میکوں اپݨی کم آئیگی دا احساس ہے۔ بہرحال ڈھیر سارا شکریہ میاں عتیق صاحب دا، آرٹس کونسل بہاولپور دا اور تساں دوستاں دا کہ تساں ایڈے وڈے فنکار کوں پذیرائی واسطے ایہو جے موسم اچ تشریف گھن آئے تساں ساریاں دا لکھ تھوڑا سی السلام علیکم۔ بہوں شکریہ سی۔ اتاں ایویں کجھ عرصے توں اساں ریت ݙیندے پئے ہیں میاں صاحب کہ کجھ وݙے شعراء جیرھے وی کتھیں مشاعرہ ہوسی او پہلے ڈیمانڈ رکھیندن کہ ساݙے فلاݨے دوست کوں ضرور سݙیسو اور اساں اے کئی عرصے توں ݙیندے پئے ہیں اور غیور سئیں ایسے کہیں وݙے شاعر دے دوست کینی جیندی انگل پکڑ کے ٹردے ہوون یا جیرھا کوئی انہاں دی سفارش کریندا ہووے کہ فلانے بندے کوں ضرور سڈیسو غیور بخاری سی جینون بندہ ہے فقیر منش بندہ ہے تساں کہیں تقریب دے وچ نہیں سڈیا مشاعرہ تھا نہیں سڈیا گلا بھی نہیں کریں تے غیور سائیں تساں ساڈا فخر ہے وے اساں اعتراف کریں ہیں ساری دھرتی دا فخر ہے وے اور ساری کتے مان دی گال ہے کہ اساں تہاڈے نال کچھ لحظے گزرینے ہیں تو کو سن دے ہیں غیور سئیں دی ہی کتاب دے وچوں میں انہیں دی ہی کجھ شعر تہاڈے نال سانجھے کریساں اکھ وی تسی دل وی تسا تسے خواب خیال اساڈے کوئی تاں ہوندا جیرھا سانول بہہ کے سنڑدا حال اساڈے اور توں نکھنڑیں تاں بعد تیڈے وی ساڈا ویڑھا چھوڑ تے نئیں گئے۔ توں نکھنڑیں تاں بات تے ݙیوی ساݙا ویڑھا چھوڑ تے نئیں ڳئے ݙکھ دے جاڳے بکھ دیاں جھمراں ہݨ وی ہن پئے نال اساݙے اور روہی دے وچ جئیں ویلے وی آوے مینگھ ملہار دا موسم روہی دے وچ جئیں ویلے وی آوے مینگھ ملہار دا موسم تیکوں جھوک تے ہکلاں مارن

ایں بہاولپور دی گالھ کروں، سرائیکی وسیب دی گالھ کروں او ہمیشاں انہاں نے لوکیں دے نال سانجھ کیتی ہے اور انہاں دا وڈا حوالہ اے ہے جو او یار پال ہن، یار بنڑاونڑ جانڑدن، یاری نبھاونڑ جانڑدن اور وسیب دا کوئی وی کٹ ہووے، پروگرام ہووے۔

اج کی سرائیکی اچ میرا خیال اچ گالھ کرو۔ اج دی خوبصورت محفل دے دلہا جناب غیور بخاری صاحب، جناب ڈاکٹر ممتاز خان بلوچ صاحب اور ڈائریکٹر میاں عتیق صاحب دی سرپرستی اچ اور تمام اہل علم پروفیسر صاحبان اور شعراء حضرات

پرسوز بخاری اووی اے وقت تے بہوں وڈے شاعر ہن۔ مامے دا ذکر توں چاچو دا ذکر تساں کر ڈتے۔ اے وی اندازہ تھیندے کہ محراب آلا جیڑھا احمد پور دا علاقہ ہے ایں علاقے اچ بہوں وڈی پڑھی لکھی یعنی بڑی قد آور شخصیات نے جنم کیتے جیندے اچ جناب عطر لشاری صاحب دے والد محترم جناب ظفر لشاری صاحب اور انہاں دا معروف ناول نازو کمال ہے کمال ہے سرائیکی دے پہلے ناول نگار اور کیا ناول ہے غیور بخاری صاحب دی جتنے شاعری دے نمونے میں سنن ہک اے تاں میکوں احساس تھے کہ آپ دا جیڑھا مطالعہ ہے نا اوندی بڑی وسعت ہے۔ جیویں درانی صاحب فرمیندے پئے ہن کہ اچھا شاعر اوہی تھی سگدے کہ جیندا خود مطالعہ وسیع ہوسی تاں ول او کوئی تخیل، کوئی سوچ معاشرے کوں، سوسائٹی کوں، لوگاں تک منتقل کریسی۔ اقبال دے بارے آدھن کہ انہاں اپݨے کلام دے وچ ہک سو تے پنجی شعراء دا یا مختلف شخصیات دا تذکرہ کیتے جنہاں کولوں متاثر ہن باقی دے خیر تخیل انہاں دے بہوں زیادہ ہن لیکن ہک سو پنجی شخصیات تاں کنوں متاثر تھی دے انہاں نے ذکر کیتے جو مولانا روم ہن قرۃ العین طاہرہ ہن اور مولانا جامی ہن۔

او گوتھم بدھ دے ناں کیتی ہے۔ گوتھم سئیں صدیاں پہلے اے آکھیا ہئی۔ گوتھم بدھ کوں پڑھنا اوندا فلسفہ پڑھنا او یعنی قبل مسیح تقریبا پنج ساڑھے پنج سو سال پہلے دا شخص ہے او۔ او ہک مذہب ہئی ہک انہیں کیتا بدھ مذہب دی انہیں بنیاد رکھی۔ اینویں ہی لشاری صاحب نے انہاں دے کلام دے کجھ نمونے پڑھیئن جیندے وچ ہادی دا ذکر کیتے جیویں کہ قرآن وچ آئے لکل قوم ہاد یعنی ہم نے ہر قوم میں ایک ہادی بھیجا ایک ہدایت دینے والا بھیجا اے مرکزی خیال انہاں ماشاءاللہ اتھوں کیتے قرآن دیوں آیت توں۔ اے ہن آخر اچ ہک شعر پڑھے نے جیندے اچ حضرت یوسف دا ذکر کیتے ہن یوسف دا تاں قرآن نے اونکوں احسن القصص آکھے لیکن ہک اچھا شاعر اپنی قوم کوں اپنے علاقے دی جلے ترجمانی کریندے تاں اوندی جیڑھی تمثیلات یا تشبیہات ڈیندے او اوندی جیڑھا وسعت مطالعہ توں جلے او ظاہر تھیندے کہ انہاں دا مطالعہ کتنا وسیع ہے اور اوندی تمثیل کتھوں لیندے پئے ہن۔ اے جیویں کہ رومی کوں ݙیکھو، اقبال کوں ݙیکھو، کمال دی تمثیلات، کمال دے تخیل ݙیندن تاں اچھا شہر درانی صاحب وی ݙسیندے پئے ہن، شاہ صاحب وی فرمائن کہ اے جیڑھے اچھے شہر دی صفات ہن او ماشاءاللہ غیور صدیقی صاحب وچ پاتیاں ویندیاں ہن، غیور بخاری صاحب وچ۔ تے بڑا خوبصورت سرائیکی دا انہاں دا کلام ہے ماشاءاللہ اور خطے دے ترجمان ہن خطے دی بڑی خوبصورت عکاسی کریندے پن شاعر ہوندے تاں ظاہر ہے معاشرے دے اکھیں ہن جو اس معاشرے اچ ڈیکھدن جیڑھے مسائل انہاں دے اتے خود اتے وی بیتدن تے جیڑھے سوسائٹی اچ وی او ڈیکھدن انہاں دا بیان او اپنی شاعری دی زبان دے وچ کریندن۔ تے میں انہاں کوں ٻہوں مبارکباد ݙیساں اور یقینا اے ساݙے ایں خطے دا ٻڑا ماݨ ہن اور ویسے وی سادات ہن سادات تاں ویسے وی غیور ہونن تخلص ہی ٻہوں پیارا اے تے کوئی نے غیرت سکھݨی ہوئے سکھݨی ہی سادات کنوں اے دنیا اچ کائنات اچ اگر کوئی مظہرہ غیرت دا کتھائیں تھئے تاں کیتا ہی سادات نے۔ اللہ تعالی انہاں کوں اللہم زد فزد اللہم زد فزد جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ سائیں اچھا غیور بخاری سائیں دا تعلق اتھاں پورے وسیب دے نال ہے مختلف لوگیں دے نال ہے ایک شخصیت نے ساکوں ہنے جوائن کیتے تے انہاں دے نال غیور سائیں دا تعلق پچھلے کئی سالاں دے اتے محیط ہے اور انہاں دا بڑا پیار والا تعلق ہے الصادق ڈیزرٹ ویلفیئر آرگنائزیشن دی گالھ کروں، پلیٹ فارم دی گالھ کروں تاں انہاں نے ہمیشاں شاعری دی، شعراء دی، میوزک دی، آرٹسٹ دی سرپرستی کیتی ہے۔ تشریف گھن آئن سئیں ریاض احمد بلوچ سئیں اور میں گزارش کریساں کہ ایویں تھوڑا جیاں اور تے تشریف گھن آؤ سئیں تاں کہ ڈو لفظ وی الا گھنو غیور سئیں دے حوالے دے نال۔ تاکہ اساکوں وی اندازہ تھیوے تہاڈا غیور سئیں دے نال ہک تعلق رہ گئے سئیں ریاض احمد بلوچ سئیں۔

اور جیڑھی ادبی نشست ہے او ساڈے ہک سوہنے پیارے بھرا غیور بخاری صاحب دی اعزاز اچ سجائی گئی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرینا ایں ادارے کوں جیڑھے ادارے نے ساڈے شاعراں تے۔ دانشوراں تے ادیباں تے فنکاراں تے اور مختلف فنون لطیفہ نال تعلق رکھݨ والے جیڑھے سارے آرٹسٹ ہن انہاں واسطے جیڑھے دروازے کھولن اندا میں سہرا یقینا میاں عتیق صاحب انہاں دی ٹیم اور ایں توں پہلے وی بہوں سارے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر اتھاں فائز رہن۔ ہر ہک نے اپݨی اپݨی تئیں کوشش کیتی اے لیکن جیڑھا کم میاں عتیق صاحب نے کیتے پورا ہک سال دا کیلنڈر ݙتے میاں صاحب تہاݙا جیڑھا تحسین اے تہاݙا لائق تحسین اے تہاݙا ماشاءاللہ اقدام اور تساں نہ صرف کیلنڈر ݙتے بلکہ اوندے اتے بڑی اچھے انداز نال اوندے اتے عمل پیرا وی ہوئے۔ اور اساں ڈیدھے رہ وینے ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی اتھاں برپا ہوندی ہے نشست تقریبات اور لوگ وی انچ ماشاء اللہ تہاڈے ادارے نال جڑ دے ویندن اساں ہی غیور بخاری صاحب دی جو اعزاز چوں کہ نشست ہے غیور بخاری صاحب چوں کہ ساڈا چھوٹا بھرا ہے اوں الگ گالھ ہے کہ ہن اے مچھیاں تے وال چٹے کیتے آندے سرفی واسطے کہ پتہ لگے کہ بہوں پرانا کوئی دانشور شاعر ہے پیا اور بالکل بہوں چھوٹی عمر دے انسر اے بالکل ہی چھوٹا برا ہی میں نہیں میں آکھیا بھی میرے میرا احترام کرے ایں واسطے آکھے کہ انہاں دی عمر ہی بہوں چھوٹی ہے لیکن ماشاءاللہ انہاں نے چھوٹی عمر دے وچ بڑا تخیل پاتے یعنی مزاحمتی شاعری میرے بالکل میں سمجھداں کہ میرے نہیں بلکہ ایں خطے دے دل دی آواز ہن دل دی دھڑکن ہن اور خاص طور تے روہی کیتے تاں انہاں دی چونکہ روہی دے بالکل کنی دے اتے بیٹھن تھے محراب والا ایک بڑا زرخیز علاقہ ہے ادب دے لحاظ نال علم دے لحاظ نال ہر لحاظ نال یعنی بہت سارے حوالے ہن محراب والے دی چونکہ انہاں دا نسبت بھی جویں سارے برخوردار ہن عطا اللہ شاہری صاحب انہاں کوں برخورداری واسطے میں آکھیے میں کہ انہاں دے بزرگاں نال ساڈی نسبت ہے پئی اور ظفر اللہ شاہری صاحب نے میرے نال بڑی محبت کرے نے ہن ایندا عطا اللہ شاہری صاحب کو بھی پتہ ہے اور بہت سارے ساری تھا دوست تشریف فرمائے انہاں کو بھی پتہ ہے پیا ایک وڈا گھر ہے وڈا نہ ہے تے میں زیادہ دیر مخل نہیں تھی ہونا چاہندا

آرٹس کونسل بہاولپور جناب میاں عتیق احمد صاحب توں ملتمساں و تشریف گھن آسن اور لوکاں دا شکریہ ادا وی کریسن اور سانجھ وی کریسن جناب میاں عتیق احمد صاحب۔
بہت شکریہ جی اطہر لشاری صاحب۔ غیور بخاری صاحب میں چونکہ دیکھو اس خطے چ نیا ہاں اور کم دا طریقہ کار مینوں ہوندا ہے۔ اک پاکستان دے اک منسٹر سن او اک تقریب اچ گئے برنارڈ شاہ اک بہت بڑے انگریز کرسچن محقق اور بڑا ناں ہے برنارڈ شاہ دا تو جدو انہوں دی واری آئی تو مہمان خصوصی سن انہیں کہا جی برنارڈ شاہ صاحب تے روشنی پاؤ

ار کیونکہ آج دی تقریب دے دولہا بلا تاخیر میں انہیں کوں انوائٹ کریساں کہ او آسن۔ تے انہاں توں پہلے اساں ریاض احمد بلوچ سئیں تشریف گھن آسن اور دستار کھے اساڈے آج دی تقریب دے دولہا کیتے او انہاں کوں۔